Rũcinĩ rwega andũ eroreri a Village TV, ũmũthĩ tũrarora ũhoro wa maigoya, na maigoya nĩmo maya, na maigoya makũraga mahandwo, na ona ũngĩrekia mũmera ũyũ rĩ, no ũrĩmera. Maya nĩmo metagwo maigoya. Maigoya nĩ makĩhũthagĩrwo na mĩthemba maũndũ ma mĩthemba mĩingĩ ta ũtheru na no makĩrindaga marigũ. Maya nĩmo maigoya na ũgakĩmarora ũguo rĩ... Ndĩrakĩona maya makũrĩire rũgiri-inĩ matirĩ mbara na mũndũ, o ũrĩa ũrĩmahanda rĩ nĩ mameraga o wega na maigo aya nĩ makoretwo mũtũrĩre-inĩ wa mũgĩkũyũ kahinda karaihu. no ta rĩu ihinda rĩrĩ rĩ eh, maigoya maya maragĩkoretwo rĩu makiuma hĩndĩ ya riũa nĩkĩo ũrona mahana ũguo na arĩa matoĩ nĩ atĩ maigoya nĩ makoragwo na ihũa ithaka mũno na ngwĩciria kwa ira magĩa hinya rĩ no tũgacoka o haha rĩngĩ tũrore ũhoro wa eh, ihũa rĩu rĩa rĩa rĩa rĩa maigoya na rĩthiaga ũguo rĩtunguhĩte ũyũ nĩguo mũkoringa na mũtĩ waguo rĩu Rĩu rĩhana ũguo. Nĩ ingĩenda mũno rĩkorwo rĩna mahũa, nĩ nĩ- nĩ rĩkoragwo na ihũa ithaka mũno mũno mũno mũno. Na rĩngĩgĩthiĩ ũguo kwaira rĩ- rĩ- rĩkĩrute ihũa rĩ, no ngacoka rĩngĩ ndĩmuonie ihũa rĩu. Ndĩrenda kuo- kũ- kũmuonia ihũa Mũthemba ũngĩ wa maigoya wĩ handũ haha hakuhĩ nĩguo tũkĩmamenye me merĩ. Ũyũ nĩguo mũthemba ũcio ũngĩ wa maigoya, ndũĩkaine mũno na nduonekaga mũno no no maigoyo namo na maigoya rĩ ũrĩa twakiuga ũhoro wa ũhoro wa ũtheru ngaiguĩte mũtumia ũngĩ akiuga atĩ andũ arĩa mathondekaga tissue paper mekwendwo macerere bũrũri ũyũ wa gĩkũyũ makĩone ũhoro wa, ũhoro wa, wa wororo tondũ ũcio arakĩmathitanga atĩ tissue paper iria cirathondekwo rĩu nĩ nyũmũ mũno na ti njega. Ũrakĩmenya mũgĩkũyũ kahinda keho akĩhũthagĩra maigoya na maũndũ rĩu ma ũtheru ũcio rĩ. rĩu akona ona kaba rĩngĩ ona agĩcokia oho rĩu ndiũĩ ngana arakĩenda gũgĩtũthekia ngana arakĩrĩ serious na ũguo nĩguo mũtumia ũcio ndaiguire ũira ndikũmũgweta no rĩu ũgakĩona onake hakĩrĩ o kaũndũ oĩ rĩu rĩ ngũmũtigĩra haha na mũkĩririkane gũ subscribe YouTube channel yakwa ya Village TV nĩguo tũthiĩ tũgĩthomaga maũndũ maya na tũkĩonaga mĩmera ĩno na nĩ ndĩrenda tũmĩone ĩ yothe ĩrĩa ĩkũraga gũkũ gĩkũyũ-inĩ na tũgakĩmenya kana no ĩgĩkũraga kũndũ kũngĩ. Thengiũ. na tũkĩonane mũthenya ũngĩ.